Хәерле көн. Зөя һәм Болгар шәһәрләренә сәфәрдән соң без җөмһүриятебезнең башка өлешләрендә төзекләндерелүче яки моңа мохтаҗ уникаль тарихи объектларны барлый башладык. Әлеге эзләнүләр безне Казан артына, Әтнә районына, юнәлдерде. Бу төбәктә башланган зур һәм саваплы эш турында бүгенге тапшырудан күреп белерсез. Әтнәгә кайтып җиткәнче тагын бер ноктага э, тукталып узмыйча ярамас дип саныйм. Э, без әле генә чыктык менә Рус Алаты дигән авылны һәм тау башына күтәрелдек. Э, шушы без басып торган урыннан тагын бер 100 метр гына үтсәк, инде Әтнә районы җирләре башлана, анда инде Әтнәнең үзенә дә Э, күп вакыт калмый анда. 5 э, минутта кайтып җитәрлек урын инде бу. Э, рус Алаты, Алат авылы, Казан ханлыгы чорыннан ук билгеле урын. Ул бик әһәмиятле урын булган, чөнки биредә кирмән урнашкан. Ягъни бу Алат дорогасының дорога дигәнне инде исегезгә төшереп узам. Ул хәзерге Э, районнар белән чагыштырырга була район яки өлкә белән чагыштырырга була ул инде административ берәмлек дип аңлыйк Наша Алат дорогасының үзәге шушында урнашкан булган һәм әлбәттә инде Алат кирмәне булган ул чорда. Э, аның төгәл урынын менә әйтә алмасак та, якынча менә шушы якта э, инде Әтнәгә таба кайткан вакытта юлдан уң якта шушы тау башында урнашкан дип э, чамалый галимнәр. Э, әлбәттә кирмән булгач анда гаскәр урнашкан аның инде идарәсе дә шушында булган 1552 нче елда Казан яулап алынганнан соң, шушы Алат җирлегенең һәм аның кирмәненең язмышы кискен рәвештә э, үзгәрә. Аның турында инде э, соңрак э, әйтеп узарбыз. Әлегә бу урында сезгә шунысын алдан ук әйтеп куясым килә. Ә, Әтнә районында да башкачарак сөйләшүче кешеләр бар. Менә мин үзем Әтнә ягы егете. Ә, Мин инде э, Казан арты сөйләме белән чәчәк, чәй дип сөйләшәм инде теге. Чи дигәндәге Ч хәрефе аша, йомшак Ч белән дип әйтәм инде. Ләкин безнең бүген кайсы бер әңгәмәдәшләребезнең э, телендә сез бераз гына катылык сизәргә мөмкинсез. Э, мәсәлән, чәчәк дип әйтергә мөмкин алар каты Ч белән. Алар менә шушы э, кирмәнгә килеп, шушы кирмәндә торган нугайлардан киткән кешеләр, алар шул нәселләрнең дәвамчылары булып торалар. Менә шушы тау э, сырты буенча утырган берничә авыл ул, э, әйтик, мәсәлән, Бәрәскә кебек авыллар, без менә хәзер шунда таба юнәләбез. Э, ул авылларда, дөресрәк инде, аеруча шул авылларның телләрендә менә бу Ч хәрефе, ул катылык һәм нугай каны бүгенге көндә дә сизелеп тора. Татарстанның иң кечкенә районы булуына карамастан, Әтнә төбәге үзендә халкыбыз тарихының шактый сәхифәләрен саклый. Иң беренче чиратта ханнар зиратын, изгеләр зиратын, изге чишмәне үзенә сыйдырган Кала тауны әйтеп узабыз. Дүртенче, җиденче гасырларда ук оешкан әлеге шәһәрлек Алтын Урда, Казан ханлыгы чорларында да әһәмиятле форпост булып тора. Бүгенге көндә каберлекләре генә сакланса да, халык Калатауны ташламый, онытмый, догасыннан калдырмый. Биредә ел саен җыен оештырылып, Коръән укыла. Казан ханлыгы Болгар чорыннан ук билгеле Әтнә ягы авыллары халкыбызга бихисап галимнәр, язучылар, хәрбиләр, композиторлар биргән саф татар төбәген хасил итәләр. Шундый тарихи авылларның берсе булган Бәрәскәгә тукталыйк. Әлбәттә, Казан ханлыгы чорыннан ук иң әһәмиятле үзәкләрнең һәм әһәмиятле юнәлешләрнең берсе булган Алат ягын Алат кирмәнен берничек тә буш тотарга ярамый. Казан ханлыгы алынуга бу үзәккә дә инде үз кешеләрен утырту кирәк була Иван Васильевичка. Шуңа күрә Э, Казан алынып нибары 6 ел вакыт үтүгә 1558 елда э, менә хәзер атала инде ул Рус Алаты дип ул авыл э, анда русларны китереп утырталар. Шул вакыттан инде бу якны да ничектер бераз контрольдә тоту вакыты башлана. Бу инде э, Орча җирләрендә, бу якларда барган баш күтәрүләр тулысы белән бастырылганнан соң булган вакыйгалар дип аңлыйк. Э, Бәрәскә авылы, мәсәлән, шушыңа бәйле рәвештә инде 58 елда килеп утыра руслар. Алат авылына менә шул ук 56-57 елларда Бәрәскә дигән авылның да документларга русчаладып Верески дип кереп калган вакыты бар. Ягъни без монда тулысы белән администрация, яңа администрация тамыр җәйгән һәм урнашкан, ныгыган вакыт дип чамалый алабыз. Ә болай Казан ханлыгы чорыннан ук карыйбыз икән, анда инде Бәрәскә дигән авыл бар һәм аның барлыкка килү вакыты 1539 ел дип исәпләнә. Бәрәскә электән нык авыллар рәтендә йөри. 18 гасыр ахыры 19 гасыр башында халкы дәүләт крестьяннары булып, җир эшкәртү, терлек үрчетү белән шөгыльләнә. 1472 десятина җир тота. Исегезгә төшереп узам, бер десятина якынча хәзерге бер гектар ярымга тиң җир мәйданы. 20 гасыр мәгълүматлары буенча Бәрәскәнең ике мәчете, ике җил тегермәне, тимерчесе һәм дүрт кибете булганлыгы билгеле.
Бүгенге көндә инде безнең җирлегебез хайран зур. Безнең Түбән Бәрәскә авыл җирлеге гомумән Әтнә районында иң зур җирлекләрнең берсе булып санала. Э,

Шактый булуы авылда. Ә, менә мәхәлләбезгә килгәндә инде бүгенге көндә аллага шөкер э, мәчетебездә биш вакыт азан тавышы ишетелә намаз укырга безнең өлкәннәребез бирегә йөри э, ләкин менә безнең гаит намазлары бәйрәм вакытларында инде бигрәк тә Безнең мондагы халкыбыз гына бу мәчеткә сыймый. Менә үзем инде шундый нәрсәгә тап булдым инде быел. Гаит вакытында кешене менгерергә туры килде мәчеткә һәм менә безнең 70-80ләп иратыбыз инде тышта гаит намазын тыңлап торалар иде. Алар мәчеткә сыймаган халык инде.
Гаит намазларында авыл мәчетенә халык сыймау, күз алдында бәрәскәнең борынгы мәчете бинасы җимерелеп барганда, Тагын да йөрәк әрнеткеч күренешкә әверелә. Әлеге кадрларны без 2015 елда төшереп алган идек. Бу вакытта мәчет бинасы инде 3 ел буш тора, аңа реставрация эшләре башлау һаман тоткарлана. Бинага экспертиза ясау, документ туплау өчен генә дә зур чыгымнар, саллы ярдәм кирәк. Әби патшаның шәхси рөхсәте белән 1769 елда Казандагы атаклы Мәрҗани мәчетеннән 2 ел алда

1769 нчы елда иганәче берәү генә Бәрәскә авылы сәүдәгәре Ибраһим Борнаев була. Ибраһим Борнаевның үзенә килсәк, э, инде шушындый мәчет төзетерлек акчасы булгач, ярый сук танылган сәүдәгәр булгандыр дип чамалыйбыз инде. Иң эре мәшһүр сәүдәгәрләрнең берсе була инде ул Татарстан җирендә. Ул бик күп яхшылыклар, изгелекләр кылып калдырган. Аның җиде баласы булган, биш егет һәм ике кыз бала. Менә аның уллары да үзе шикелле үк шундый э, игелекле, яхшылык кыла торган кешеләр булган. Алар хаҗда булган, менә бер Сөләйман дигән исемле улының аның хаҗда булганлыгы да билгеле. Ә менә бу э, Ибраһим Бурнаевның шушы мәчеттән кала тагын берәр төзеткән биналары турында мәгълүмат юкмы? Тагын бүтән җирләргә дә күчмәде микән? Әйе, әйе. Аның кирпич савыты булган инде, менә кирпич савытыннан да бит инде ул шуның кадәр мәйтәм, кешенең дә туплый алган оештыру сәләте дә бик көчле булган, игелекләр кылу гына түгел, шундый сәләте дә булган иде. Кешеләрне берәм-берәм конвейер тибында бастырып, кирпечне суктыра барганнар, менә шушы урынга иеп, мәчет була торган шундый тигезле, үрле урын бит инде ул безнең, менә шунда ташытканнар алар, шайтып эшләткән. Тире эшкәртү ние булган, аның үзенең фабрикасы булган. бик күп яхшылыклар кылып калдырган кеше булган инде.
Ибрахим Борнаевның иң дәрәҗәле татар сәүдәгәрләре белән бергә әби патшадан Казанда бер, Бәрәскәдә бер таш мәчет төзетергә рөхсәт алуы ук аның нинди зур шәхес булуын күрсәтә. Шуңа да бүгенге көндә әлеге авыл сәүдәгәрен белмәгән тарихчы юк.

Каменный, да и вообще просто самой старой мечетью в Татарстане.
Борнаевны үз авылына мәчет төзеткәндә башкаларга борылып та карамаган дип уйламагыз. Ул мәгрифәт дип янып яши. Мәсәлән, 1774 елда әле яңа гына төзелеп беткән беренче җәмигъ мәчетенә, хәзерге Мәрҗани мәчете, борынгы кулдан язылган Коръән бүләк итә ул. Шул Коръәнне кадерләп саклаган Шихабетдин Мәрҗани Ибраһим Бурнаевны сәләтле, бай, ярдәмчел кеше буларак искә ала һәм аның үз акчасына күп мәчет-мәдрәсәләр төзеткәнлеген дә язып калдыра.
Шихабетдин Мәрҗанинең якынрак бабасы Сыбхан Габделкәрим углы да Бәрәскә мәчет э, Бәрәскә мәдрәсәсен Бәрәскә авылында имам-хатыйп һәм мөдәррис вазыйфасын башкара. Мер... Шушы бинада булып чыга. Әйе, әйе, аның каршысында мәдрәсә дә булган дип, бәлки аның бер бүлмәсендә шул заманда булгандыр инде мәдрәсәсе. Менә шул мәдрәсәдә инде бик э, күп кенә укымышлы дин галимнәре чыккан. Менә Шихабетдин Мәрҗәнинең атасы Баһаутдинның да Бәрәскә мәдрәсәсендә белем алганлыгы билгеле. Шуннан э, Нигъматулла Мөнасыйп э, Бубыйлар династиясеннән булган. Ул да шулай ук Бәрәскәдә 1788 елда туган. Соңрак Бәрәскә мәдрәсәсендә белем алган һәм Ишбубыйда үзенең э, вазифасын мәдрәсәдә инде э, мәдәрис буларак дәвам иткән. Шуннан танылган мәгърифәтче, этнограф, тарихчы, Санкт-Петербург университеты укытучысы Педагог Хөсәен Фәйсханов та Бәрәскә мәдрәсәсендә белем алган, Бәрәскә мәдрәсәсендә укыткан Габдрәхим бине Бикчәнтәйдә белем алган. Нинди данлыклы, укымышлы кешеләрне биргән икән безнең мәдрәсәбез ул заманда ук инде.
1872 нче елда Казан шәһәре думасына Казанның э, потомственный почетный гражданины Мөхәммәд Садыйк Борнаевтан прошение килә. Ул хәзерге Сара Садыкова һәм Әхтәмов урамнары чатында буш җирдә үзенә э, мәчет төзетергә рөхсәт сорый. Э, һәм менә шушы буш җирне Казан думасы сәүдәгәргә, аның сүзләренә колак салып, 137 сумга сатып җибәрәләр. Һәм шушы урында хәзерге көндә Бурнаев мәчете дип аталган Казан шәһәренең иң матур мәчетләренең берсе төзетелә. Дөрес, бу урын гел буш тормаган. Анда инде 1799 елда ук төзелгән агач мәчет урнашкан булган. Ләкин 1869 э, елда, инде 70 елдан соң, әлеге мәчет янып беткән һәм Борнаев Э, инде төзергә икән төзергә дип таш мәчет төзергә карар кыла һәм э, бу э, шәһәрнең бу өлешендә өченче мәхәллә урнашу сәбәпле мәчетнең беренче исеме ул өченче мәхәллә мәчете була хәзер инде борнаев мәчете дип беләбез күрүегезчә ибраһим бай нәселе дәвамчылары да кимен куймаган Мөхәммәт Садыйк Борнаев үстереп җибәргән мәхәллә Казанның иң бай һәм дәрәҗәле мәхәлләләреннән санала. Ул хәтта революция узып, совет власте урнашкан елларда да нык тора. Бу яктан Борнай мәчете, аның мәхәлләсе Мәрҗани мәчетеннән һич калышмый. Борнаевларның һәр тотынган эшләрен җиренә җиткереп башкаруларын күрсәтә бу тарих.
Реставрациягә тотынгач, иң беренчесе дә менә шушы фундамент өлеше. Дә безнең без проект буенча аны башлаган идек монда инде. Шуннан соң теге нене усилениене эшли башлаганнан соң икенчерәк казып карыйбыз. Например, аның теге башында бер уровеньдагы фундамент димә. Бу башында бөтенләй фундамент юк. Монысын фундаменты салынган только нителгән присланган шундый трамбонный известковый раствор өстенә генә кыры фундамент утыра бу электән салган вакытта э, электә шулай салынган шуны белән торган менә бу где то менә бу башында менә бу башында инде ул чыга бу башында казып без аны э, нәрсә дип атала инде э, казып фундаментны ничеп карадык бер штык кирәк аласың уже фундаментын бетә фундамент тегенде стена башлана уже жоқ фундамент жарылмыйча шул гомердән беле торган менә стенаның киңлеге аркасында бер метрда егерме сантиметр стена киңлеге шуның белән шулай торган инде Теге нине уровеньны почти чыгару өчен теге башын күтәргәннәр, и то бутовый таш белән түгел, только кирпич белән генә күтәрелгән. Менә шулай торган. Анысы где-то 1 метрда 30 сантиметр анда шул ни белән авышлык белән ни белән шул киртер тирә чыга инде. Менә шуннан аркасында Әз генә бер атна безнең задержка булды ни белән, проектларны үзгәртергә туры килде инде фундаментын. Менә проект үзгәреп кайтты. Хәзер алар менә эшли башлыйлар инде жаңа ни белән проектларны.
Җәмәгать Азат Мансурович сөйләгән теге фундамент өлеше юк, прессланган шундый известь сыман балчык дигән әйберне э, кулга тотып күрсәтеп аңлатмасан тасвирлап бетерә торган булмастыр, наверное. Менә шушындый әйбер инде ул. Бу э, мәчет утырган җирдәге балчык түгел, бу каяндыр китертелгән дигән фораз бар. Һәм шушында менә пресслап тутырганнар. Ул таш шикелле булып тора. Ә былай ул үзе менә әзрәк көч куйсан, шулайтып уалып китә торган. Дөрестән дә менә төеп эшләгәннәр инде. Бу менә монда чыгарылган. Ул инде балчык хәлендә менә шушындый рассыпной гына әйбер булып тора инде татарча әйткәндә. Шушы инде фундаментка реставрация башлаган вакытта казып караганнар. Менә мәчетнең бер өлешендә тулысы белән кирпеч менә шушындый балчык өстенә генә утыртылган. Шуңа да карамастан, бер стенасы берничә миче 250 ел буе шушының хәтле зур һәм авыр конструкция бина. Инде стенасы киң дигәч тә, әле ул бит киңлегенә карата аның бит әле авырлыгы да орта дигән сүз. Ләкин шушы балчык өстендә утырган, төзи белгәннәр, ва инде материал экономияләп кенә эшләнгән әйбер түгел, белеп эшләнгән әйбер.
Бәрәскә мәчетен төзекләндерү төгәл проект буенча катгый күзәтү астында алып барыла. Бу эшне бары тик белгечләргә генә ышанып тапшырырга мөмкин. Чөнки авыл халкы кулыннан килгән кадәрен, рөхсәт ителгән кадәрен эшләгән, мәчет эчен өмә ясап, чистартып чыгарган инде. Хәзер көн кадагындагы мәсьәлә аның тарихи кыяфәтен кайтару.
Анын менә 2014 елда бит инде мәдәни мирас программасы нигезендә аның проект смета документациясе эшләнде һәм менә шул проект смета документациясендә менә шундый э, менә шундый булачак дигән не фотография дип әйтимме инде шундый проект барлыкка килде инде безнең әлбәттә анын түшәме дә шул вакыттагыча гөмбәзләп эшләргә хыялланабыз инде без шулай булыр да ул проект та шулай дип каралган да инде манараларын да калай түбә булса да эчендә анын гөмбәзле булачак инде манарасы да аның менә таш кирпеч белән күтәреләчәк инде искә таба инде Ә беренче катына килсәк, инде аның менә монда беренче каты монда да күренергә күрергә мөмкин инде. Элек инде ул э, ул вакытта дип әйтәсем килә, амбар, шундый склад э, бәлки кибеттә булгандыр, менә шуларны шулар тырган дип әйтергә була, чөнки аның менә э, ни түшәмнәреннән карап һәм анда эленеп торган элмәкләренә карап, менә шундый нәтиҗәгә килергә мөмкин. Һәм ул менә без кечкенә вакытта да әле Анда инде кибет булды. Менә беренче катында кибет булды.
Монда ике зал була инде, өч зал була инде. Менә беренче зал монысы дәү зал. Шуннан соң менә монда була перегородка. Менә ул элек булган перегородка нәкъ менә монда стена кырыенда. И перегородка була берсе. Менә монда була перегородка. Стена. Монысы бер зал, монысы ике зал, өч заллы мәчет була торган була алла бирсә. Моның менә бу өске өлешләре кайсы кайдан бүленә торган була инде? Э, Якмасы. Почти почти тәрәзәсеннән була инде менә. Әнә әз генә чып җитмәгән ул тәрәзә өстенә. Моны сүтәсез инде. Сүт анысы сүтелә.
Бу түшәмнәр сүтелә дә, түбәләр сүтелә дә, бу әйберсез сүтелеп, бу җанга салынган кирпечләр, монда реставрационный кирпеч белән иелә торган була инде бу. Чагыштырып карасак, менә хәзер өй сала торган кирпеч белән реставрационный кирпечнең бәясе күпмегә аерыла?
Почти 5 э, тапкыр артыграк.
Аны каян кайта торган буласың? Шул Саратовтан үзебезнең или самовывозом, или э, транспорт заказ итеп, логистикадан инде итеп алабыз инде. Например, логистика белән эшләсәк, бер кипеш где-то бер э, средний алса 50 сум дип инде, плюс шуңа еще 8 э, сум 20 тиен перевозка, менә 58 сум 20 тиеннәргә чейин бер кипеш. Реставрация. Күпме кирпич кирәк инде моңа хәзер шул үз кыяфәтенә китерү өчен? Проект буенча, смета буенча исәпләп караганда, безнең менә расчетлар буенча 100 меңнән артык кирпеч кирәк аңа. Бөтен манараларына, ниләренә, перегородкаларына, менә бу истә ниләр истәмәләренә, бөтенесенә 100 меңнән артык кирпеч дип исәплибез инде. Һәм күпмегә төшә торган була инде реставрация якынча? Реставрация якынча проект буенча 50 миллион тирәсе. 53 миллион тирәсе. Бөтен акча булган очракта күпме вакытта эшләп чыгып була мәчетне? Менә без планлаштырабыз инде, Алла бирсә, неге май айларына тегәлләсәк дип фундамент ниләрен, менә ул бригада безгә итте инде, ышандыра, май аенда, май ахырларына таба без моны фундамент эшләрен бетереп китәбез дип. Шуннан соң основной алар артыннан сразу керә торган була инде общий строительный работа башлана инде. Реставрация эшләре.
250 еллык тарихы эчендә патшалар фатихасында, коммунистлар тыюында күргән, узган гасырның 30 елларында Могҗиза белән генә сүтелеп бетмәгән, 2012 елга кадәр мәдәният йорты булып торган әлеге мәчетебезнең киләчәге өметле. Ләкин аның манарасыннан кабат азан яңгырасын өчен безнең дә ярдәм кирәк.
Әлбәттә, без дәүләт тиеш, хөкүмәт карасын, министерство акча бирсен дип сөйләшергә булдырабыз. Ләкин Мәдәни мирасыбызга һәм тарихи һәйкәлләрне саклау темасына килгән очракта, боларга инде Татарстанда булган күп санлы тарихи һәйкәлләрне саклауга хөкүмәтнең акчасы да, вакыты да җитмәячәк, монысы көн кебек ачык. Әлбәттә, бу һәйкәлләрне саклау, кабер ташлары булмасын, менә шушындый мәһабәт зур мәчет биналары булмасын, монысы инде безнең дә бик зур бурычыбыз. Без бу бурычны аңлап бетерәбезме, юкмы икәнлеге, монысы әлбәттә инде Икенче мәсьәлә. Ләкин Бәрәскә мәчетенең бәхете бар бүгенге көндә. Э, инде Бәрәскә халкы, аның җитәкчелеге, район җитәкчелеге, ил җитәкчелеге шушы теманы күтәреп, үзара э, акыллашып, аның шушы мәчетнең язмышы уңай якка таба хәл ителергә бара. Аллага шөкер. Ләкин мондый зур эшләргә тотынган вакытта ярдәмнең артыгы юк. Шуңа күрә дә Бәрәскә мәчетен торгызуга махсус хәйрия фонды булдырылды. Менә мондый һәйкәлләрне саклау безнең дә бурычыбыз дип әйтү ул юкка түгел. Акча беләнме ул? Килеп э, хезмәт беләнме ул? Бер дә булмаганда инде, акчаны да булмаса, кулыннан да эш килмәсә, безнең кебек мәгълүматны тарату халыкка шушы эш башланганлыгын Белгертү белән булса да, барыбер дә әлеге зур эшкә һәм тарихи эшкә без катнашырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки заманалар үзгәрәчәк, сез күз алдыгыз гына китереп карагыз. Ленин исемендәге күмәк хуҗалык территориясендә шушы инде э, Владимир Ильичның инде хезмәтләренә, аның мирасына нигезләнеп кайчандыр җимертелгән мәчетләр яңадан торгызылу һәм Ленин күмәк хуҗалыгында 1769 елгы мәчетне яңадан күтәреп куерлар э, дип уйлый алдым икән 30-40 елда яшәгән кешеләр. Заманалар үзгәрәчәк, ләкин безнең тарихыбыз менә шушындый матур хәйкәлләре белән барыбер дә сакланып калачак. Аның инде ничек итеп бәяләнәчәген без бүгенге көндә бары тик үзебез генә хәл итә алабыз. Чөнки бәрәскә кебек чын татар авылларыбызда, чын татар районнарыбызда менә шушы мәчет кебек тарихи объектларыбыз сакланып кына түгел, төзекләндерелеп, матур итеп, сокландырырлык булып яшәп килсә һәм үзенә халыкны җәлеп итеп торса, безнең халкыбыз әле ким дигәндә 2000 елны